Dir Dammen an Dir Hären, schéine gudde Mëtteg. Mir haten dës Woch schonn zweete Regierungsrot. haut iwwert d'Situatioun och en Echange ze hunn an och der Chamber en Text ze proposéieren. Esou vill Sécherheet wéi néideg, esou vill Fräiheet ewéi méiglech, dat ass am Fong de Grondprinzip, dee mer säit Ufank vun dëser Kris och duerch dës Pandemie gefouert huet. An d'Regierung ass och de Moien zur Conclusioun komm, dass mat der aktueller sanitärer Situatioun och et ons erlaabt, gewësse Restriktiounen ze labberen, fir dann eben och hei de Mënschen hei zu Lëtzebuerg erëm méi Fräiheete kënnen zeréckzeginn. Déi aktuell Situatioun, besonnesch déi positiv Entwécklung an de Spideeler, erlaabt et ons erëm zu engem méi normal Liewen zeréckzekommen. D'Madamm Gesondheetsministesch wäert och derno méi an den Detail kënnen agoen iwwert déi sanitär Situatioun an eben d'Motivatioun och fir déi Mesuren, déi mer haut ukënnegen. D'Regierung huet decidéiert, all déi Mesuren, déi am Moment nach doheem, dat heescht am Privaten, nach sinn, ofzeschafen. D'Recommandatioune bleiwen awer bestoen, fir sech, weider virsiichteg ze verhalen, esoubal een och mat Leit zesummekënnt. Dozou gehéiert och d'Testen kuerz virun de Rassemblementer, dat kënne mer och net oft genuch ënnersträichen. En anere wichtege Punkt, Iwwerall am Moment, wou et nach den 2G-Plus-System gëllt, gi mer zeréck op den 3G. Et gëtt just nach een 3G-Plus-System, dat ass am Spidol an och an den Alters a Pflegeheemer, a fir déi Persounen, den 3G System ass net méi deen, wou ee ka sur place getest ginn, mee dat si certifiéiert oder Schnelltester oder certifiéiert PCRen. Späerstonnen um vun 11 Auer beim Horeca ginn ofgeschaf an d'Rassemblementer sinn erëm bis 2.000 Leit méiglech ënnert de Regime vum Covidcheck, a wann een e Rassemblement mécht mat méi wéi 2.000 Leit, brauch een och e Concept sanitaire. De Covidcheck op der Aarbecht betrëfft esouwuel d'Leit, déi all Dag schaffe ginn, och wéi d'Employeuren. An d'Regierung huet sech gëschter och mat de Sozialpartner échangéiert, an ech si frou, datt mer och en Accord fonnt hunn, well de Sozialdialog, mir wëssen, ass ëmmer wichteg, mä an enger Pandemie och ganz wichteg. De CovidCheck soll an de Betriber weider bestoe bleiwen, wou en och gutt fonctionnéiert an och do, wou d'Employeur an d'Personaldelegatioune sech eens sinn. Déi aktuell sozial Ofsécherung wäerte weider bestoe bleiwen. Also et dierf och keen entlooss ginn, deen de CovidCheck net respektéiert. Fir de CovidCheck méi einfach op der Aarbechtsplaz ze Gestalten, hale mir och Testzentere fir d'Leit, déi eemol geimpft si, bäi. Dir wësst jo, datt dat bis den 28 Februar och vun der Lëtzebuerger Arméi, an erlaabt mer hinnen och vun hei aus Merci ze soen, datt dat och weider bestoe bleift. Ech kann Iech nämlech net soen, ab wéini dësen Text a Kraaft trëtt. Dat heescht, nonobstant d'Entrée en vigueur vun deenen neie Mesuren, bleift bis den 28 Februar och d'Méiglechkeet, fir weider do gratis getest ze ginn, wann een eemol geimpft ginn ass. Nom 28 Februar kréien déi Leit, déi eemol geimpft gi sinn, och ee Bong pro Woch, fir sech och gratis kënnen testen ze loossen. De CovidCheck huet et och erlaabt, jo op der Aarbecht méi Fräiheete kënnen ze genéissen, andeem een do op d'Masken an och op Distanzreegele konnt verzichten. Gläichzäiteg bitt et och eng Mooss vu Sécherheet och fir jidderee bäi. An deene Betriber, wou de CovidCheck-Regimm net géif applizéiert ginn, gëllen erëm d'Maskepflicht an och d'Distanzreegelen ab 10 Leit, déi beienee kommen. Dëst ass wéi gesot en Accord, dee mer mat de Sozialparteichte, mat de Gewerkschaften an och mam Patronat gëschter fonnt hunn. D'Regierung reagéiert och op d'Situatioun, datt, an dat ass e Constat, dee mer och gemaach hunn, ëmmer méi Leit jo op der Aarbechtsplaz och ausfalen, well si a Quarantän oder eben am Isolement och sinn. D'Quarantän gëtt ganz ofgeschaaft, dat heescht, d'Leit, déi net geimpft sinn an a Kontakt mat enger infizéierter Persoun kommen, sollen sech wärend 5 Deeg och all Dag testen an eng FFP2-Mask undoen, wa si mat aner Leit a Kontakt sinn. kommen. Beim Isolement kann een och an Zukunft erauskommen, wann een zwee Deeg hannerteneen, dat wor jo elo schonn de Fall mam fënneften a mam sechsten Dag, wann een zwee Deeg hannerteneen och en negative Schnelltest huet. Dat gëtt elo einfach reduzéiert op de Fait, dass een zwee Deeg hannerteneen, dat heescht an deem Delai vun zwee Deeg, zweemol negativ getest gëtt. kréie matgedeelt, dass eng Rëtsch vu Leit tatsächlech aacht, néng Deeg kënne positiv sinn an och Symptomer hunn. Et ginn awer och ganz vill Leit, wou mam Omikron een no engem, souguer zwee Deeg oder dräi Deeg negativ ass an iwwerhaapt guer keng Symptomer och méi hat. Et ass also theoretesch méiglech, dass een och an Zukunft nom drëtten Dag, dat heescht, den éischten Dag positiv an dann déi zwee nächst Deeg zweemol hannerteneen negativ, och scho kann erauskommen. Ech widderhuelen nach eng Kéier de Grondprinzip, dee mer, deen ech virdru schonn zitéiert hunn, esou vill Sécherheet wéi néideg an esou vill Fräiheet och wéi méiglech. Déi nei Mesurë proposéieren och dëse Prinzip zeréck. Et muss een de richtegen Equiliber fannen tëschent Fräiheet a Sécherheet, an dat wor ëmmer de Facteur clé an der Corona-Politik. De Succès vun de Mesuren Hänkt och of vum Matmaachen an eben och vun der Akzeptanz vun der Populatioun. A mir wëssen, dass eng grouss Majoritéit och vun de Bierger zu Lëtzebuerg elo während zwee Joer wierklech eng exemplaresch Beispill hu wéi sech un d'Coronamesuren och gehalen hunn. Soss hätte mer och net déi Méiglechkeet haut kënnen dee Wee och ze goen. Mir wëssen awer och, dass ëmmer méi Leit sech onsécher fillen, dass ëmmer méi Leit belaascht sinn. An déi Pandemie, elle dure, elle dure, elle dure, an d'Sequelle sinn och reell. Mir sollen haut net vergiessen, zum Beispill haut, wat ee vu Konsequenzen och vum Covid huet, haut ass de Weltdag géint de Kriibs. Mir wëssen, datt och während dëser Pandemie manner Kriibsdiagnosticke entdeckt goufen, diagnostiquéiert goufen. dass manner Kriibsbehandlungen och duerchgefouert goufen a méi Leit u Kriibs du coup och gestuerwe sinn. Dat ass just zum Beispill ee Kollateralschued, deen de Virus och onser Gesellschaft och uriicht. Och déi mental Gesondheet läit un der Pandemie, ënner der Pandemie. Mir woren zesumme mat der Gesondheetsministesch jo och Spideeler besichen an an engem Spidol krute mer gesot, si hätte méi Leit an der Psychiatrie an deem Moment wéi se zum Beispill op de Soins intensiven och hätten. A mir wëssen, datt den Impakt vum Virus och ganz vill Mënschen drënner leiden, an och dat an hirem alldeeglecht Liewen. De Mënschheet, de Mënsche Fräiheeten zeréckginn, da wann et méiglech ass, ass also net vu Muttwëll. D'Fräiheeten aschränken dierf ëmmer nëmmen déi lescht Mesure sinn, wann et nämlech och fir d'Sécherheet néideg ass. Ech soen awer genee esou kloer, datt dës Erliichterungen, déi mer haut proposéieren, net a Kontradiktioun si mat der Noutwendegkeet och vun enger Impfpflicht. D'Regierung steet nach ëmmer hannert dem Avis vum Expertgrupp, deen a senger Analys och ganz kloer ass. D'Impfflicht ass néideg, fir ons präventiv géint eng potentiell nei Well mat enger méi geféierlecher Variant och ze schützen. Mir wëssen net, wat déi nächst Méint eis wäerte bréngen. Verschidde Leit schwätze vun Endemie, verschidde Leit schwätze vum Schluss. Dat wier dat Schéinst, wat mer eis alleguerte kéinte wënschen, dass mer awer haut e Stéck Fräiheet nees zeréckkréien, ass zu engem groussen Deel, wann net ausschliisslech, duerch d'Impfung. Duerch d'Impfen hu mer et fäerdeg bruecht, dass an den allermeeschte Fäll een net muss fäerten, schlëmm krank ze ginn, wann ee mam Covid infizéiert gëtt. Et ass och duerch d'Impfen, dass mer gesinn, dass Spideeler net iwwerlaascht sinn, well ech hu viru Kuerzem zum Beispill eng Etüd gelies, déi seet, dass den Omikron bal d'selwecht ass wéi d'initial Souche, déi mer haten. An do gesi mer jo awer d'Konsequenzen, déi mer och haten. An déi Konsequenzen hu mer haut net. An dat ass och duerch d'Impfen, dat heescht duerch héich Infektiouns-, trotz héijen Infektiounszuelen, déi mer am Moment kennen, hu mer kee Corollaire an de Spideeler, wéi mer dat och bei de viregte Virussen de Fall och war. Et ass elo duerch d'Impfung also, dass mer kënne Restriktiounen ophiewen. Et ass duerch d'Impfung, dass mer méi Sécherheet hunn an dass mer méi Fräiheeten och kënne kréien. Mir wëssen, dass d'Impfung de bleift de beschte Wee, fir eis normaalt Liewe nees dauerhaft kënnen zeréck ze kréien. A mir gesinn, dass all Dag nach Leit geimpft ginn. A mir kënne just déi Leit, déi nach net geimpft sinn, am Moment nach encouragéieren, et och ze maachen. D'Zuele vun de Soins intensiven, vun den néng, zéng, eelef Leit, déi do sinn, ass e Fënneftel, dee geimpft ass. Een oder zwee Geimpften an néng, zéng oder eelef. déi awer op Intensivstatioun sinn. Dat sinn déi Zuelen, déi mer déi lescht Wochen hunn. Dat ass e Constat. Also impfen hëlleft net nëmmen, mee impfen rett och. Voilà, Madame Gesondheetsministesch.
Merci, gudde Mëtteg. Jo, mir sinn haut zwee Joer quasi no Ufank an, Op enger Schinn, déi ee richteg optimistesch stëmmt. Ech wënsche mer, datt d'Joer 2022 d'Joer vun der Sortie de crise wäert ginn, no engem Schrecken, dee mer kritt hunn d'lescht Joer mat enger neier Variant, déi extrem schnell zirkuléiert huet, och nach ëmmer schnell zirkuléiert, hu mer mëttlerweil genuch Recul zu der Situatioun, fir kënne festzestellen, datt awer eng Entspanung ze gesinn ass an de Klinicken oder datt zumindest keng Korrelatioun ass tëscht deem, drasteschen Ustig un Neiinfektiounen an deem, wat sech eben an eise Spideeler zeréckgespigelt huet um Niveau vu schwéiere Verleef. Mir hu Rekordzuelen, effektiv. Wann een d'Kläranlagsresultater kuckt, déi rezent, déi komm sinn, da si mer esou héich quasi wéi nach ni um Niveau vun den Neiinfektiounen. An dat weist, dass d'Situatioun einfach eng Eng grondverschidden ass haut, firwat? Ma well mer eng aner Populatioun sinn. Mir si wäitgehend geimpft alleguerten an an enger Situatioun, wou mer kënne mat deem Virus anescht liewen, wéi dat nach virun engem Joer de Fall war. Mir ginn dovunner aus, och esou wéi d'Taskforce dat ageschat huet, datt mer ronderëm de Peak si vun dëser Well. Mat, et huet sech elo e bësse stabiliséiert op eng ronn 15.000 Neiinfektiounen d'Woch. Dat ass nach ëmmer ganz héich, dat ass net näischt. Mee et gesäit wierklech aus, wéi wann déi Hausse, dat Exponentiellt, wierklech elo gebrach wär an dass déi staark Zirkulatioun hoffentlech elo grad réckleefeg wäert sinn. Mir stelle fest, dass de Virus vill zirkuléiert, iwwerall zirkuléiert, souwuel bei Net-Geimpfte wéi bei geimpfte Leit. Et ass awer nach ëmmer esou, dass en duebel esou Vill zirkuléiert bei deenen, déi net geimpft sinn, wéi bei deenen aneren. Och do ass en Impakt vun der Impfung ze gesinn. Mee dat Wesentlecht, an dat ass schonn ugeschwat ginn, ech kommen herno nach drop zréck, dat ass, dass déi Impfung wierklech ganz kloer virum schwéiere Verlaf schützt an dass dat, wat an dëser Situatioun eis iwwert de Wanter bruet huet, dann och dat ass, wat eis zouversichtlech stëmmt, fir domadder ze liewen an déi nächst Méint eran. an op deem dote Wee Schrëtt fir Schrëtt wierklech aus där Kris kënnen erauszekommen. Wat eis am meeschte plot am Moment, dat ass kee Geheimnis fir keen, dat sinn d'Isolementer. Mir hunn extrem vill Leit eben duerch déi héich Infektiounszuelen, déi isoléiert sinn, och wa se net vill krank méi ginn, zum Gléck dat Laascht. An och do hu mer d'Erkenntnis an och d'Zouversicht, datt ee wierklech do ka lockeren. Mat deem neie Mechanismus, esou wéi e proposéiert ass, misst dat schonn en Impakt hunn op d'Aarbechtswelt. Net jiddwereen ass schnell negativ, mee ëmmerhi sinn der awer Leit, déi scho ganz fréi kënnen déi zwee negativ Tester hunn. An dat wäert fir eng gewëss Entspanung suergen. Dir hutt et gesinn am Wocherapport, D'Isolementer sinn nach eng Kéier vun enger Woch op déi aner ëm 20 Prozent eropgaangen. Dat ass vill. Dat mierkt een an alle Secteuren. E laascht dat am Gesondheetssecteur an all de Secteuren. An dat mécht eis am Ament quasi méi Suerge wéi d'Beleeung selwer vun de Spideeler, well déi Ausfäll net ze ënnerschätze sinn. Um Niveau vun de schwéiere Verleef, wéi gesot, eng Entspanung. Mir hunn trotzdeem Ustig gesinn, datt mer relativ stabel bliwwe sinn. Grad och an eise Soins intensiffe si mer réckleefeg. Do sti mer am Verglach och elo zu eisen direkten Nopeschlänner gutt méi niddreg am Verglach. Dat mat Mesuren, déi manner streng sinn an der Reegel nach wéi an deene meeschten aneren europäesche Länner, soudatt mer eis och do, an der Confiance spieren, fir wierklech elo e grousse Schrëtt an d'Normalitéit ze huelen an déi Restriktiounen, un déi ee sech scho bal gewinnt huet, an dat soll een net, et ass net normal, a senge Fräiheeten ageschränkt sinn, fir do wierklech erëm dervun ewech ze kommen. Just als Rappell nach eng Kéier, Wisou hate mer déi Handbremse gezunn am Dezember? Well mer do eeben nach net woussten, wat mer haut wëssen. Am Dezember wusste mer just, dass en neie Variant do wär, dee ganz schnell ëm sech schléit, a mir konnten eeben net wëssen, wat et bedeit um Niveau vun de schwéiere Verleef. Haut huet een dee Recul an dofir ass et sécherlech de Moment, déi Handbrems, déi mer geholl hunn, déi verschäerfte Schrauwen, déi mer zougedréckt hunn um Niveau vun engem 2G am Fräizäitberäich, um Niveau vun engem Horeca, deen um 11 Auer owes zougaangen ass, dat waren alles Mesuren, déi mer preventiv geholl hunn aus Virsiicht, fir net hannendrun ze lafen. Déi maachen haut net méi Sënn, dat ass ganz kloer an do kann een och ouni Problem drop zréckkommen. Zouversichtlech si mer och, well grad eis Risikokategorien, dat sinn déi eeler Leit, dat ass och kloer aus dem Avis vun diversen Experten erauskomm, dass se ab 50, wou wierklech de Risiko fir e schwéiere Verlaf vill méi grouss ass wéi bei méi jonke Leit. A grad an deene Kategorië leie mer ganz gutt, och mat der Impfung. Ech hat et gëschter nach eng Kéier erwähnt, Mir leie bei den iwwer 60 Järegen mëttlerweil bei iwwer 90 Prozent, déi komplett geimpft sinn. Kommen jo nach déi Leit derbäi, déi am Genesungsstatus sinn. An an där selwechter Alterskategorie si mer ëm och 77 Prozent iwwerschratt vun deenen, déi geboostert sinn. Dat suergt fir e ganz gudde Schutz am Moment. Mat där staarker Zirkulatioun kommen jo och relativ vill Leit derbäi, déi genesen sinn. Fir eis iech eng Indikatioun ze ginn, op d'Population générale gesinn, hu mer vun den Net-Geimpften, Et sinn nach eng Kéier 15,6 Prozent Geneesener am Moment dobäi, sou dass ee sech an enger relativer sécherer Situatioun am Moment beweegt. Mir hu ganz kloer och d'Erkenntnis haut, wann een zréckkuckt, dat hu mer berechent, d'Moyenne geholl vun Oktober bis elo Enn Januar, fir d'Inzidenzen an de Spideeler ze ze berechnen, an do schwätzt dat eng absolut kloer Sprooch, wa mer elo déi zwee Extremer vergläichen, en Net-Geimpften huet am Verglach zu enger Persoun, déi déi komplett geimpft an och geboostert ass, no den Empfeelungen 19 mol méi en héije Risiko fir op d'Intensiv ze landen. Dat ass enorm, an alles dat weist, datt d'Impfung wierklech de Wee hei eraus ass, datt d'Impfung déi mécht, datt mer kënne mat deem Virus haut. Anermoosse liewen, dass mer kënnen Schrëtt huelen a woen a Richtung Normalitéit an hoffentlech och geschwënn eraus aus der Kris. Ouni Impfung wär dat net net denkbar. Mir hunn och eng kloer Virstellung, wat den Taux d'incidence ass, wa mer eben op déi puer Méint zréckkucken, par rapport zu deenen Net-Geimpften, déi déi bleiwen. Dir Leit, fir déi iwwer 50 Järeg ass do d'Inzidenz bei 134 op 100.000 Awunner. Da kënnt Der ongeféier aschätzen, wat dat u Risiko bedeit fir eis Spideeler, do hu mer eng relativ gutt Vue elo drop. An alles an allem ass et déi kloer Entkopplung, déi mer festgestallt hunn tëschent Neiinfektiounen engersäits an Impakt um Niveau vun de schwéiere Krankheetsverleef, mat och an der Konsequenz hannendrun, wéi et ausgesäit, Long-Covid. Do schéint dat och réckleefeg ze sinn um Niveau vun deene ganz schwéiere Fäll. Dat ass alles gutt. Léisst eis hoffen, dass mer elo kënnen op där dote Schinn weiderfueren. Ech giff och nach just erwänen, dass deemnächst, den 21. Februar, déi éischt Liwwerunge vun deem neien Impfstoff vum Novavax wäerten ukommen. Eng éischt 9.000 Liwwerunge wäerten do kommen a bis Enn Mäerz rechne mer mat weideren 30.000 Liwwerunge dovunner. Wéi wäert deen an den Asaz kommen? Do waarde mer am Moment op en Avis vun eisem Conseil supérieur des maladies infectieuses. Deen ass domadder saiséiert, soudass och do geschwënn Kloerheet wäert kommen, wéi dësen neien Impfstoff dann an den Asaz heiheem wäert kommen. Wat awer haut scho kloer ass, ass, dass en just an den Impfzentere wäert gebraucht ginn. Firwat? Dat si Flaconen mat 10 Dosen, an dat géif ganz opwänneg ginn, fir dat an d'Praxen eranzebréngen, soudass et kloer ass, dass mer dat dote wäerten op alle Fall an enger éischter Linn iwwert eis Impfzenteren ofwéckelen a weider Detailer da soubal de CSMI sech dozou prononcéiert huet. Och dat ass e gudden Ausbléck. Dir wësst, mir hunn och nei Medikamenter am Ëmlaf, op déi ass och laang gewaart ginn. Och do besteet nach Hoffnung, dass eng nei Dynamik an dat Ganzt kënnt an dass mer eben um kurative Wee och kënnen awierken. Voilà, dat war et vu menger Säit. Mei dann un Iech fir Froen.

Wéi ee Stellwäert huet dee PCR nach? Mä de PCR ass jo deen, deen am Fong den Ausgangspunkt ass, fir festzestellen, dass ech infizéiert sinn an och genesen sinn. Och fir de Certificat, dee behält schonn säi Wäert, well en am Fong den de Point de départ festhält. Dat anert ass am Fong, fir erauszekommen draus, aus dem Isolement, wou mer am selwechte Regime elo weiderfueren wéi elo, just net méi, dass dee fixen Datum do ass.
Dat heescht den 3G op der Aarbecht, dat ass elo erëm dee fakultativ, kann ee soen. Do gi mer erëm zréck op déi Zäit am November am Fong, wou d'Betriber fräi waren ze decidéieren. Wéi vill Betriber waren am Fong deemools committed am 3G? Dat war eppes, dat hu mer scho e puermol gefrot, mee kruten do ni wierklech eng Äntwert. Wär awer interessant ze wëssen, fir eng Aussiicht ze hunn. Mir hu keng Zuelen, mir haten och gëschter keng genannt kritt. Mir hu gëschter d'Fro gestallt, och un d'Sozialpartner, mir hunn do keng Zuel kritt.
Här Bettel, eng aner Fro. De Grand-Duc, deen ass elo zu Peking fir d'Olympesch Spiller, als IOC-Member selbstverständlech, trotzdem ass en och als Staatschef do. Wéi gesitt Dir seng Rees dohinner, vue wann mer awer vu politeschem Boykott vu verschiddene Länner an der Welt schwätzen? Am Kader vun dësen Olympesche Spiller ass jo och d'Assemblée générale. D'Assemblée générale ass am Fong den Organe suprême, d'héchste Gremie vum Olympesche Comité. An de Grand-Duc ass do Member. An et ass wichteg, datt en och op där Assemblée och do ass. Ech weess den Engagement vum Grand-Duc, well ech Et huet elo déi vun, et gi jo zwou Froen, déi ëmmer kommen, déi vun de Mënscherechter an déi vun den Ëmweltfroen, och an deem dote Kontext. Mir hunn e ganz engagéierten, ëmweltbewosste Grand-Duc och, an ech weess, datt dat e Sujet ass, deen em net egal ass. An och bei Mënscherechter, wann e Reuniounen huet, wann en Echangen huet, ass de Grand-Duc och bereet, dee Sujet z'abordéieren, wann e gefrot gëtt. Also, mee en ass do am Kader. vun senger Memberschaft am IOC. An ech mengen, et ass awer wichteg, dass déi Reunioun och ka stattfanne mat deene Leit, déi Member sinn. An an där Qualitéit ass en och do. Vun der Lëtzebuerger Regierung ass elo kee Member dohinner gereest. War dat e bewosste politesche Choix? Dat ass e Choix, deen de Sportsminister och getraff huet, an deen ass och ze respektéieren. Mir sinn als Regierung net do vertrueden a Lëtzebuerg ass e Member vum IOC, ass présent am Moment zu Beijing. Dat heescht, et handelt sech net ëm e politesche Boykott? Vun der Lëtzebuerger Regierung. Dir wësst jo, datt keen, datt och keng gemeinsam Positioun elo ginn ass fir politesche Boykott oder kee Boykott, datt ass eng Décisioun vun der Lëtzebuerger Regierung, bei dëse Wanterspiller net dobei ze sinn.
Ech wollt just eng Fro zu der Quarantän fir kleng Kanner. Ass déi och elo eraus dann? Dir kënnt jo keng FFP2-Masken undoen, oder wéi ass do d'Reegelung?
Déi wäerten och elo iwwerschafft ginn. Dir wësst, datt an der Schoul de Stufeplang gëllt. An den Claude Meisch wäert och elo opgrond vun deenen heite Proposen, déi generell virleien, natierlech nach eng Kéier iwwert de Stufeplang kucken, zesumme mat der Direktioun. Mir hunn awer elo nach keen neie Moment direkt haut elo dozou. Okay, merci.
Ja, Christoph Bumb, Reporter. Punkt elo eng Fro zur Impfflicht. Dir huet jo selwer ugeschwat, datt d'Regierung, Zitat, weider hannert där Mesure do steet an och hannert dem de Recommandatioune vum Experterot. Lo gëtt awer och Zitater an Aussoen vun der Madame Tanson an vun der Madame Lenert, datt et jee nodeem, datt ee misst nach eng Kéier déi Situatioun, analyséieren, éier den Text an d'Chamber kënnt, respektiv éier en applizéiert gëtt. Kënnt Der haut hei soen, kënnt et egal wéi zu enger Impfflicht zu Lëtzebuerg oder gëtt et do nach eng Hannerdier, dass et awer net kéint dozou kommen? De Fait ass, et ginn zwou Méiglechkeeten, Et kann een de Text stëmmen an d'Entrée en vigueur kann ee jo déclenchéieren a mat verschiddene Mechanismen. De Fait ass, wann et sécher ass, dass et mam Covid fäerdeg ass, dann ass dës Regierung déi Lescht, déi seet, mir maachen awer mordicus eng Impfflicht, well mer gesot hunn, mir maachen eng Impfflicht. De But ass, mir wëssen net, wat am September lass ass, mir wëssen net, wat am Oktober lass ass. Dës Impfflicht wier souwisou elo net eng Äntwert op den Omikron. Dës Impfflicht ass méi Sécherheet fir den Hierscht. Mir sinn amgaang un den Texter ze schaffen, déi kënne, mir hoffen, datt déi och Gestëmmt ginn an den nächste Wochen. A mee wat wichteg ass, ass déi Modellisatioun, déi mer och sollten hunn, wéi een Impakt dat kéint hunn, wa mer déi hunn oder net hunn. Mee d'Regierung steet hannert der Impfflicht. Mee elo ze soen, déi muss kommen, wa gesot gëtt international, d'Pandemie ass fäerdeg, dat wier net ze verstoen. Mee wann d'Pandemie net fäerdeg ass, wäerte mer hannert eisem Engagement och stoen. Also op Lëtzebuergesch gesot, Kéint sinn, datt et keng Impfflicht gëtt zu Lëtzebuerg?
Ech géif mer et hoffen, well da wier d'Pandemie fäerdeg.
Bis wéini soll déi Decisioun stoen? Bis wéini ass déi Analys do ofgeschloss? Et ginn nach Modellisatioune gemaach an der Santé. Mir hu jo nëmmen eng Méint vun dräi Méint, wou mer den Text, wou mer eis ginn hunn, a mir kucke kontinuéierlech, wou mer dru sinn. Also et mécht u sech Sënn, theoretesch, esou laang nach Leit do sinn, déi net geimpft sinn, Gëtt natierlech ëmmer eng Fro vun der Verhältnisméissegkeet, bis wouhinner geet een. Mir hoffe jo och, datt nach ëmmer Leit sech impfe loossen. Et gëtt e bësselche vergiess an där ganzer Diskussioun. Mir si jo matten an der Impfcampagne nach ëmmer am Gaangen an déi gëtt och nach weider gedréckt. Et ass net, well mer elo un der Impfpflicht schaffen, datt et elo, elo waarde mer op déi an maache keng Efforte méi. Also jiddwer a jiddwereen, dee geimpft ass, tant mieux. Wat de manner Leit herno ënnert eng Impfpflicht schwätzen, wat dat sécherlech besser ass, mee mir schaffen drun an deem Délai, dee mer eis ginn hunn, deen ass net a Fro gestallt. Dee brauche mer och. An deem Kontext, wéi d'selwer gesot hat, Här Staatsminister, d'Formuléierung d'Enn vun der Pandemie loosst den Expertegremium an déi Recommandatiounen, do gëtt et eng am Fong eng nei Definitioun vun wat en Enn vun der Pandemie kéint sinn, an dat ass eng dauerhaft Entlaaschtung vun de vun de Klinicken am Land. Gëtt et do bei Iech iergwéi en Taux, e Facteur, eng Berechnung, wou een dat kéint dru festmaachen, ab wéi engem D'Fro, iwwer wéi eng Zäit kann een vun enger dauerhafter Entlaaschtung schwätzen an domat vläicht vun engem Enn vun der Pandemie? Mir hunn onsen Stufeplang vun den Spideeler, deen eis do guidéiert. Do hätte mer gär Normalitéit méiglechst zréck, dat heescht idealerweis an enger Phase eent, wou een sech giff bewegen oder an enger Phase null, wou mer eng ganz Zäit waren, och an der Pandemie. Do kann ee Projektione maachen. Et hätt ech virdrun den Taux d'incidence ginn, dee mer haut kenne fir déi Geimpften, Net-Geimpften, och jee no Alterskategorie. Dat si genau eben déi Berechnungen, déi mer amgaange sinn ze man. A vun do aus kann ee jo dann Projektione maachen, wat de Risiko ass par rapport zu de Better, déi dann erëm eng Kéier ausgewise sinn an den eenzelne Phasen am Stufeplang. Do kritt een eng relativ gutt Vue, wat de potenzielle Risiko ass en fonction vun de Leit, déi net geimpft sinn, déi eben iwwreg bleiwen le moment venu. Mee ausser dem Stufeplang, verstinn ech richteg, gëtt et elo keen konkrete Facteur, wou een dat dru festmécht? Nee, mä dat ass, dat ass am Fong geholl d'Situatioun an de Spideeler, wou mer, dat ass jo och gekoppelt mat Zousazmoyenen, déi se kréien, ab enger gewëssener Phase kann et zu Deprogrammatioune kommen an esou weider. An dat sinn alles anormal Zoustänn am Spidol, déi mer net wëllen hunn. Aus deene wëlle mer natierlech erauskommen. An eng Fro un Iech, Här Staatsminister, zu der sougenannter Plagiatsaffär. Do gëtt jo en neien Moment säit dëser Woch mat der Decisioun vun der Uni Nanzeg, Université de Lorraine, an och mat Ärer perséinlecher Decisioun, fir op Ären Diplom souzesoen ze verzichten. Vläch eng éischt Fro dozou, Wéi wäert dat konkret oflafen? Well aktuell, wou mer hei schwätzen, hutt Der deen Diplom jo nach Wéi wäert dat konkret oflafen, datt et een kinnt oferkannt kréien? Also et ass e Courrier deen ech, ech hat jo e Gespréich wou ech mam President hat, deen ech him gesot hunn, datt ech mäin Diplom och géif zeréckginn. E wor e bëssen iwwerrascht. Ech hunn den Diplom direkt vu mengem CV um Regierungssite sträiche gelooss. De physesche Diplom, de Pabeier, weess ech net wou en ass, dat muss ech iech zouginn. An et ass och e Courrier, deen ënnerwee ass, fir der Uni dat och matzedeelen. Wat d'politesch Diskussioun betrëfft, elo ass et kee Geheimnis, datt esou Affären am Ausland wesentlech politesch Konsequenzen no sech gezunn hunn. Hei zu Lëtzebuerg ass dat anescht, souguer d'Oppositioun gëtt Iech am Fong an Ärer Interpretatioun do Recht. Et gëtt am Fong keen am politeschen Lëtzebuerg, deen do iergendwéi politesch Konsequenze géif verlaangen. Vläicht esou gefrot, wéi fillt et sech eigentlech un, an engem Land ze liewen, wou esou eng perséinlech Affär keng politesch Konsequenzen no sech zéien?
Fir mech wor et wichteg direkt Konsequenzen och ze zéien. Ech hunn direkt reagéiert. Ech hunn direkt schrëftlech och reagéiert. Ech hunn deen Diplom zeréckginn, wat ech net hätt missen. Mee fir mech ass et och drëms gaang eben fir déi akademesch Aarbecht vun der, vun enger Uni net ze, ze, ze schueden. Ech hu mech entschëllegt bei der Uni. Ech hunn. Ech hunn dat gemaach, wat ech mengen, wat och richteg, wat onerwaart vläicht war fir deen een oder fir deen anere, mee fir mech déi richteg Decisioun war, och mäin Diplom zeréckzeginn. Vläicht eng lescht Fro dozou, Et gëtt vill Leit, jonk Leit, déi aktuell un, och an der Situatioun vun der Pandemie, déi e bësse méi schwiereg ass, un enger Masteraarbecht oder Ähnlech schaffen an do vill Zäit investéieren. Wat gifft Der soen, wann Der mat deene Leit schwätzt? Am Réckbléck, mat Ärer Erfahrung, wat ass do Är Léier aus Ärer perséinlecher akademescher Erfahrung? Ech hunn net verstoppt, meng Aarbecht wor schlecht an ech hoffen dass eng, an ech wënschen hinnen och eng, besser Aarbecht ofzeginn wéi déi déi ech ofginn hunn. Okay, merci. Michèle.
Michel Gantenbein vum Lëtzebuerger Wort. Ech wollt just eng Detailfro nach hunn zu der Restauratioun. Do ass jo d'Spärstonn opgehuewen. Ännert do nach soss eppes an deem Beräich elo? Am Moment ass jo den 3G ass och do.
Okay, Merci. Awer ouni de System, deen et virdru ginn ass vun de Schnelltester sur place. Deen zielt net méi. An der Zäit, wou jo beim System, dass een och nach e Schnelltest am Restaurant konnt maachen oder am Café oder virun enger Disco, dat fält ewech. Dat ass just zertifiéiert. Wann ech just nach kann bäifügen, net dass dat mëssverstane gëtt, mir hunn déi Leit, déi e Certificat hunn, déi net kënnen geimpft ginn aus medezinesche Grënn, deene wäert et och weiderhi méiglech sinn op deen Autotest sur place zeréckzegräifen. Mee dat ass net d'Règle générale, dat ass wierklech just fir déi ganz spezifesch Kategorie un Leit, déi eben an där Situatioun sinn, dass se e Certificat hunn, dee beleet, dass se net kënne geimpft ginn. Also fir déi bleift dat, awer fir déi aner Leit ass déi Facilitéit net ginn. D'Signe Wiltsch vum Tageblatt, Dir hutt virdrun ugeschwat, datt et nieft de Leit, déi geimpft sinn, och eng ganz Rei Leit hunn, déi e geneesent Zertifikat hunn. Ginn et do genau Statistiken, wéi vill vun der Populatioun zu Lëtzebuerg geimpft respektiv oder genesen ass? Jo, déi hu mer pro Alterskategorie an och pro Kategorie geimpft, net geimpft. Déi wäerte mer och eben an deem Pabeier, dee mer elo opbereeden, fir méi Zuelematerial ze hunn, grad och am Kontext vun der Diskussioun ronderëm d'Impfflicht, opbeleeën. Mee déi hu mer, jo.
Ech hat Iech eng Indikatioun gi virdrun. D'Population générale hu mer am Moment 72 a puer Zergrimmelter, déi geimpft sinn. A bei den Net-Geimpften zum Beispill, do sinn nach eng Kéier 15,6 Prozent, déi am Moment, Deen Dag mer déi Foto geholl hunn am Geneesenstatut waren. Dat gëtt Iech e bëssen eng Idee. Et sinn jo dann ëm déi 87 Prozent, wann ech elo richteg gerechent hunn. Ass dat genuch fir den Ufank vun Enn vun der Pandemie vläit ze prognostizéieren? Dat ass sécherlech e gudde Wee. Ech mengen et sinn eng Rei Länner, déi am Moment nach méi e grousse Schrëtt a Richtung Normalitéit huelen, déi och e bësselche méi héich nach leie generell wéi mir. Mee schlecht ass et sécherlech net. Ech hat e bësse verglach, och an der Schwäiz maachen se och déi Rechnung do, wou se zesummerechnen, ween ass geimpft, ween ass genesen. Majo, se ass och iwwer 90 Prozent elo. Also ech schwamme mer e bëssen am selwechte Gewässer. Stëmmt eis op alle Fall optimistesch am Moment. Dann hutt Der eng nei Medikamenter ugeschwat. Ech mengen, Paxlovid ass elo annoncéiert ginn. Ginn et do nach anerer, déi elo mat an d'Spill kommen, oder hutt Der do just den Paxlovid mat gemengt?

Jo, Jacques Ganser vum 100,7 nach emol. Ech wollt emol froen, wéi et par des choses gemaach gëtt vun de Leit an de Spideeler, déi Covid hunn, respektiv déi eréischt Covid, wou de Covid eréischt festgestallt gëtt a se awer wéinst anere Saachen hospitaliséiert sinn. Dat verfälscht jo eigentlech och e bësselchen d'Statistiken. respektiv och eventuell esouguer d'Zuel vun de Leit, déi op de Intensivstatioune leien? Wéi gëtt do eng Part des choses gemaach vun deene Fäll oder ginn déi einfach all zesumme gerechent? Nee, nee, dat hutt Der am Rapport journalier, wann Der dee genau kuckt, hutt Der déi Indikatioun dran. Do hutt Der déi Covid-Krank an déi, déi ebe wéinst Covid am Isolement sinn. Wann Der do d'Foussnoute liest, fannt Der dat eraus. Am Rapport journalier sinn déi opgespléckelt. Dat sinn der vill. Am Moment hu mer der zum Beispill méi op Better leien, déi net wéinst Covid am Spidol, mee déi awer Covid hunn. an doduerch jo e gewëssenen Opwand an der Fleeg matspréngen, well se awer isoléiert musse bleiwen, well d'Personal sech muss schützen an esou weider. Mee Dir fannt dat, musst e bëssen an d'Foussnout kucke goen. Kéint een enke am Detail just erklären, wéi et ass mat Personal am Gesondheets a Fleegeberäicher mat engem zertifiéierten Test? Brauchen déi Leit kee zertifiéierten Test, fir op D'Aarbechtsplaz geet doduer, wann een anere Professionel de Santé dat mécht, oder brauche se e certifiéierten Test wéi aner Leit, déi op d'Aarbecht ginn? Also do sinn elo zwou Saache gemëscht an enger Fro. Et gëtt eng gewësse Kategorie vu Leit, déi sinn habilitéiert fir ze certifiéieren an dann ass et e certifiéierten Test. Dat ass och just dat wat gëllt, well Dir sot, Vu Fleegepersonal, normalerweis ass d'Fleegepersonal fält an déi Kategorien, déi kënne certifiéieren. An deem Moment ass dat och e richtegen valabele QR-Code, dee se hunn. Dat heescht, dann ass dat e zertifizéierte Schnelltest. Mee da muss dat och iwwer déi offiziell Prozedur goen, oder? Jo, jo, jo. Iwwer d'Ma-, also MyGuichet zum Beispill. Jo. Dat heescht, et geet net duer, dass een aneren Infirmier, deen een, den Infirmier B, den Infirmier A. Nee, nee, dat geet net duer. Déi, déi Leit, mir hu jo de Listing vun deene Leit, déi an deene Beruffer sinn, an déi hunn Accès op déi Demarchen op MyGuichet, wou se dat da kënnen ausstellen, fir dass dat och dee, dee Fir den Test ass, jo. Ok, merci.
Ech hunn eng Prezisiounsfro, wat den Horeca ugeet, awer och d'Discoen. Kënnen d'Discoen erëm opman a Spärstonn gëtt et, also eng. Also et gëtt keng Spärstonn méi an d'Discoen, esou wéi d'Caféen, esou wéi d'Restauranten falen an deem Modus, dee se kannt hunn. Virdrun net deen normale Modus, well et ass nach ëmmer ënnert dem 3G System, mee se kënnen nees opmaachen. Dat heescht d'fräi Nuechte sinn erëm. Dat sinn d'Gemengen déi decidéieren, dat ass net d'Regierung. Mir kënnen se just. Mir hunn kee Problem domadder.
Mee dat ass méiglech, genau. A vu wéini un gëllt dat do dann elo? Dat läit net an eisen Hänn. Mir wäerten, d'Madame Gesondheetsministesch wäert den Text e Méindeg deposéieren, da wäert en an d'Prozedur goen, do muss en Avis vum Staatsrot kommen an dann de Vote an der Chamber an da gëtt en, trëtt en a Kraaft.
Dir hutt jo gesot, Dir haalt awer weider un der Idee vun enger Impfflicht awer fest. Et geet jo drëms, do och déi Leit ze iwwerzeegen, déi nach zécken, déi Angscht hunn. Wär et dann do net och vu politescher Säit wichteg, vläicht nach e bësselche méi och proaktiv un de Sujet vun den Niewewierkungen erunzegoen? Jo, mir hu vill elo och Campagnë gehat an deene leschte Woche ronderëm d'Niewewierkungen, wou eis Direktioun erausgaangen ass, wou mer Mir zinn nach d'Wuert ginn, fir dat ze thematiséieren, och oppen ze thematiséieren. Da wäerte mer um Ball bleiwen. Wéi gesot, déi Campagne ass net um Enn. Si gëtt kontinuéierlech ugepasst. Mir sinn och elo erëm amgaangen ze analyséieren, Wéi ass de Profil vun deene Leit, déi déi bleiwen, déi net geimpft sinn, fir do besser ze verstoen, wat d'Iwwerleeunge sinn. Mir kréien och Feedback vum Terrain, Leit, déi sech d'Spéit elo iwwerleeën. Dat ass am Fong och eng ganz gutt Source d'information, well dann am Gespréich mam Dokter, deen deen impft, och e bësse kann erausgehéiert ginn, wat dann d'Problemer waren, wou d'Suergen nach leien. Do schaffe mer drop. An d'Niewewierkungen ass natierlech e Sujet, jo, wou mer och wäerten, derhannert bleiwen. Ech mengen, et gouf jo och eng Pressekonferenz mat de Leit aus de Spideeler. Esou eppes kéint ee sech jo och an deem Sënn virstellen. Et gëtt jo awer vill Interesse ronderëm. Och wann een d'Pharmacovigilance liest, do sinn awer vill oppe Froen. Jo, dat wäerte mer. Mä Dir gesitt an de Pressekonferenzen, déi mer an der Santé hunn, probéiere mer och ze variéiere mat den Experten, déi kommen. Mol sinn et Kannerdokter, Fraenthemen, déi och an de Facebook-Live-Eventer sinn. A sécherlech kënnen mer och d'Niewewierkungen do nach eng Kéier méi ervirhiewen. Et wor mer jo wichteg, hat jo och schonn ugekënnegt, dass mer och deene Leit vum Terrain d'Wuert ginn an dofir och d'Pressekonferenzen, déi organiséiert gi sinn an der Santé mat deene Leit vum Terrain. Mir hunn als Politik net op alles eng Äntwert an ech mengen, dass et och wichteg ass, dass déi Leit vum Terrain och do d'Informatioune ginn. An ech gesi jo och eng Rëtsch vun Organer vun der Press, déi och reegelméisseg Kontakt hu mat de Spezialisten. A fir eis ass et och wichteg, deenen d'Wuert ze ginn, och am Kader vu Pressekonferenzen, déi mer och organiséieren.
Dann, ech hat dann nach eng Detailfro zu den Altersheimer, wat d'Isolatioun ugeet. Wann elo gesot gëtt, Isolatioun no zwee Schnelltester, no zwee Deeg kann ee erausgoen, gëllt dat och fir d'Leit, Bewunner an engem Altersheim oder kënnen do d'Altersheimer dat nach géréieren, wéi si dat wëllen? Och do gëtt iwwerschafft. Do gëtt et jo e permanente Comité, deen en place ass, fir d'Mesuren an den Alters a Fleegestrukture mat ze begleeden, mat Recommandatiounen. An ech weess, datt si och, si wäerten och elo zäitno nach eng Kéier zesummekommen, fir mat där neier Donn hei ze gesinn, ob do Adaptatiounen ze maache sinn an déi eng oder aner Richtung.
Keng Fro méi? Keng Fro méi. Merci.